Wel, mae hi'n wythnos bellach ers i'r lliwch eira ynysu Aberdaron uwch mynydd a'r rhiw. A'n tasg ni am y diwrnod oedd ceisio cyrraedd Aberdaron. Gan ein bod wedi clywed fod aradr wedi torri drwodd y bore 'ma. Ond roedd hi'n haws i aradr nagu'n car bach ni, ac mi roedd yn rhaid canfod ffordd arall i deithio. Wel, piciwch draw i Aberdaron oedd y gorchymyn i weld sut mae trigolion Aberdaron yn ymdopi wedi wythnos o gael ei hynysu'n llwyr oddi wrth ddynoliaeth. Wel, haws deud na gneud, fel y gweloch chi. Ond mae yna ffordd o gael pob ŵyl i'w wely ac mi rydan ni wedi darganfod y tractor yma a'r amaethwr yma sydd yn mynd â tatws i fewn i Aberdaron am y tro cyntaf ers wythnos. Felly, o fewn ychydig funudau mi fyddwn ni i mewn ym mhentref Aberdaron. Erbyn y bore 'ma roedd llawer o'r eira wedi cilio oddi ar y caeau, ond roedd hi'n amhosib teithio hyd y ffyrdd heb dractor neu Land Rover, a'r rhiw serth i lawr i Aberdaron yn sicr o greu rhwystrau. Ond, mi roedd y plant yn hapus iawn gyda'r eira. Go brin fod y plant hyn yn Aberdaron wedi cael cyfle i daflu peli eira nag is glefrio'n gwbl ddiogel ar afon Daron erioed o'r blaen. Ers faint mae'r ysgol wedi bod ar gau wan? Wsos a hanner. Wsos a hanner na, chdi siŵr. Bron wsos, ia? Di Gwener. Pa bryd mae'n ma lle mynd i agor, da chi'n gwybod? Di llun. Di llun. Da chi'n edrych ymlaen, da chi? Na. Ond wrth gwrs, nid y plant oedd ar dasg o ganfod bwyd a thanwydd yn ystod y gwarchau, ac erbyn heddiw, roedd hi yn eitha dyrus ymhen pethaf llun, a'r trigolion yn teithio dros gaeau ac hyd lwybrau sydd yn llawn lluwchfeydd yn y gobaith o ail-lenwi'r cypyrddau. Ac roedd olion wythnos o drafferthion yn amlwg yng nghanol y pentref, a thrwch yr eira a'r rhew yn parhau ym mhobman. Ond cofio profiad gwaeth o lawer, mae un wraig. Wel, oedden ni'n cychwyn o Bwllheli hanner awr wedi deuddag, a oedden ni'n cyrraedd, wel, o fewn rhyw filltir i Ros Sirwain, am pum munud i un, a fuon ni'n yno nes oddi wedi pump, a mi ddoth Richard, dafarn Rhos Sirwain, a mi achubodd yn bywyd ni yn saff. A fuodd y teulu tu hwnt, mi gymerodd awr a hanner ni gerdded trwy'r llwchfeydd i'r dafarn, a yn bindant bod Richard i achub yn bywyd ni. O, da ni'n di medru symud dan heddiw te. Heddiw da ni di dwad allan gynta ers wythnos i heddiw. Sud oedd hi o ran bwyd a pethau felly? Wel, reit ddrwg, mae gynna i ddau o blant bach de, mae hi reit ddrwg acw. Aberdaron ar agor felly, ond does ond un ffordd i fodur allan o'r pentref. Yr un ffordd a gyrraethon ni i mewn, neu cael eich llusgo tu ol i dractor. Ac mae pryder mawr yn parhau am nifer o deuluoedd sydd wedi eu caethiwo gan y lluwchfeydd yn uwch mynydd rhyw filltir o Aberdaron.